Tinoremekedzwa vekwaMutoko, madzishe, madzimambo edu, vana sabhuku edu, vana sadunhu, vana saimba, ah, vana savanhu vose vatinotora neruremekedzo rwakakodzera. Ndiri kuuya kwamuri pari zvino nemashoko andakanzwa munharaunda kubva kuvakuru vakuru nevagari ndichiziva kuti maMutoko umu hamudyiwi rinopisa, ibata mupfupi ibata murefu. Vanhu vari kunonga svosve nemuromo nenhamo nekutambudzika, asi chinondirwadza ndechekuti ndinozviziva kuti muri kuvhundusirwa, muri kutambudzwa, kunyanya mana Charehwa, Utonga, Kagande, Masenda, Musvaire. Muri kuudzwa mashoko anonyadzisa, manyepo anonhuhwa kuti pfuu. Muri kunzi mafingerprints eballot remunhu anenge avhota, akavhotera patriple C anoonekwa anobatwa nokuti vari kuzviziva kuti chazezesa triple C musangano weruzhinji wevana vemuzimbabwe watekeshera saka mashoko aya vari kuzviita kuti vakuvhundusirei vashandise manyebo aishandiswa makare kare nana Smith nevadzvinyiriri muri kumanikidzwa kutenga makadzi eZanu PF muchinzi hurumende yeruzhinji yetriple C ikawina mucharohwa uye kuchafiwa vanhu vachakuvadzwa muri kumanikidzwa kunyorwa mazita enyu nenhamba dzezvitupa muchinzi munhu wese ngaapinde musero yeZanu PF musangano waakubuda weZanu PF uyu wapererwa vari kuzama kuita chimbunyikidzwa chimukitira kuti vakuitei vanhu vavharirwa musaga asi ndinozviziva kuti zvose izvi kuita kwenashaya kutsvaga uta nemugate kana ari semasabhuku ari kutambudzwa uye ari kutambudzawo mamwe mukufamba nemukurarama kuri kuitwa nevanhu nemagari mukurarama vanhu vari kurarama senhapwa Sekunge nguva yeRhodesia yokuti vanhu vanga vasina kodzero, vanhu vanga vasina rusununguko, vanhu vanga vasina runyararo norugare, vanhu vaimanikidzwa, vanhu vaizvindikitwa, vanhu vachimbunyikidzwa. Izvozvo zviri kundirwadza. Kana kuri kwaGurure uko, Chindenga, kuMakochera, ndiri kuzviziva kuti matambura nokutorerwa minda, neivhu renyu nemakambani ekunze vari kuda black granite yava mhosva chipo chatakapuwa namwari ropafadzo negomborero ratakapuwa namwari raakutorwa sechituko nokuti ihurumende isina uchenjeri inongoti wabva kune dzimwe nyika wada watora sanyika yadaswa watasva bhiza reruzhinji isusu tichifanira kunge tine vana vechipikirwa vezimbabwe vachiremekedzwa paupfumi hwavanahwo Tisadya nhoko dzezvironda, isu tine huchi nemukaka watakapiwa naMwari. Mombe nevana venyu vanowira mumakomba anosiyiwa nevemigodhi vanosveta simba nekusveta upfumi. Dzimba dziri kutsemuka, migwagwa, marodzi edu akuvara nekuda kwemigodhi yakawandisa iri kuitwa pasina mviro-mviro nohurongwa hwokuti kuitwa kwemigodhi uku nokutapwa kweupfumi uku kusiye nharaunda usiye madzitateguru edu akamira zvakanaka izvozvo ndiri kuziva kuti mune kugunun'una mine misodzi pamatama mune besanwa mupfungwa mwoyo haina kugadzikana nekutambudzika kuri kuitika munyika nemunharaunda kunyanya mamutoko ndiri kuzviziva kuti muri kunzi ruzevha zvinoreva kuti reserved area for government purposes mashoko iwayo ari kubva kuhurumende iri kubuda iyi nokuti havazive chakakodzera uye kodzero dzevanhu ndo zvimwe zvatoda kugadzirisa paupfumi hwenyika pamirairo yenyika inoona nezvekucherwa kwezvicherwa neinoona nezveivhu nokukosha kwaro kuitira kuti munhu asabviswa paanogara takazviona kudhinde takazviona kuchilonga takazviona kutokwe mukosi tikazviona kwese kunana adalk kuchiitwa zvinhu zvakaoma chiadzwa vanhu vachibviswa panzvimbo dzemadzitateguru avo, makuva achivhukunyurwa, e, mapfupa emadzitateguru edu achipepetwa kunge zvinhu zvisina kana nematuro zvinova zvinotikanganisa pamabatiro kana muri semudzi ndinoziva kumakaa ndiri kuzviziva kuti a ah, muri kuudzwa kunzi munhu aonekwa kana kuti anonzwika achiita zvetriple c kana kuti zvebato richange rava muhurumende nguva pfupi iri kuya anourayiwa ah manyepo hakuna unouraya munhu nokuti vanouraya vose vanenge votosungwa kana vakangoda kuvhundusira vanhu hurumende inenge yashanduka yachinja shingai simbai tsungai mwoyo nokuti izvi zvinorakidza kuti makata aya anoshura matero ndiri kuzviziva kuti mune kushungurudzwa makomo enyu ese minda misha yatorwa nevaya vari kuuya kuzosveta nokuda kutapa goridhe redu. Vana venyu vave kupuhwa mazita ekunzi magweja nenyaya yekukorokoza vachishandira vekunze nokuti vari kushaya zvokuita, havana pekubatira uye tava kuita sevanhu vasina kodzero, vanhu vasina rusununguko. Vana vari kushandira mari pamwedzi vasina kana contract, 30 dollars isina kana zvainotipa. Hapana upfumi. Mashoronga enyika ari kutorwa isu tichisiirwa mutuvi. Mutakunanzva wenyika uri kutorwa uchiinda kunze kwenyika isu tichisiirwa ivhu nejecha nemakomba atiri kuona arimo. Mwedzi wega wega mwana kana baba vanowira mugodhi vachifa Nekutsvaga raramo kwese kwamuri uku, muri kudzingwa mudzimba dzenyu muchinzi inzvimbo dzevakuru venyika, vakuru vematongerwo enyika, vakuru havasi vematongerwo enyika, vakuru madzinza edu, vakuru tisu takasiirwa nhaka iyi iye ichipikirwa nemadzitateguru edu. Vasveti vepfuma vari kuda goridhe asi vari kutisiya isusu taane maronda pahana, pamwoyo nepfungwa dzasara dzakazara mbonje zviri kundirwadza asi tinozviziva kuti zvose zviri kuitika izvi nyika yaparara mune kuchema kwakanyanya asi tinozvigadzira yangosara nguva chishomaneni nguva yasvika makata anoshura matero shingai rima rakawanda here Kwakuuya chiedza. Nyika iri kushanduka. Vhoterai shanduko. Indai munovhotera pamunoda. Musamanikidzwa kunzi munonzi munovhotera pamusingadi. Kubatwa chibharo pakuvhota, kubatwa chibharo chepfungwa, chibharo chomwoyo zvakapera kare. Tichaona kuti kwese ikoko munhu ane kodzero dzokutaura zvaanoda. dzokuvhotera paanoda zvokufudzwa semombe muchijambiswa muchitinhwa semombe dziri kupinda mudhibhi zvakasara tinozviramba hatizozvitendera izvozvo munhu nemunhu ngaavhotere pane mwoyo wake maelections sarudzo isarura ude sarura wako kadeya deya Ane ndoro chena. Ane ndoro chena ndiye uya ari kuunza shanduko, anoita kuti migodhi yedu ive ine punduso munharaunda dzedu, anoita kuti madzitateguru edu aremekedzwe, makuva edu aremekedzwe, nharaunda dzedu tisatorerwa zvokumbunyikidzwa, asi kuti tive nendaramo inobuda paupfumi hwatinahwo. So budai nehuwandu munonyoresa kuvhota, budai nehuwandu mukurudzirane kuti haa kuvhota hakusi kwasabhuku kuvhota hakusi kwezanu PF kuvhota ndekwemugari citizen wovhotera paunoda ndinokurudzira vazhinji kuti muvhotere patriple C ndopane chingwa chevana patriple C ndopane mutakunanzva ndopane huchi ndopane raramo ndopane mabasa ndopane zvikoro ndopane zvipatara patriple C ipapo ndopane migodhi yenyu ichiva nechirevo nekodzero dzenyu dzichiva nechirevo nenzvimbo dzemadzitateguru dzichidzoka mumaoko menyu. Ndozvinhu zvatoda kugadzirisa mumakaha, zvatoda kugadzirisa maMutoko kunzvimbo dzose dzandataura. Tinokutendai vagari vemaMutoko nevagari vemumudzi. Ngatisimbei, ngatishingei, makata anoshura matero. Hakuna chinouya nyore, chinozipa, chiri pamusuwo weshumba. Asi kunyika yedu, chinotapira chiri mumatadza engwena. Ngatichitorei, tigare zvakanaka nemhuri. nenharaunda tigare zvakanaka neupfumi hwedu tibudirire mutoko ive nemaindustry mutoko ive nemafactory mutoko ive nezvipatara mutoko ive nekugara kwakanaka mitengo ichiita zvakanaka upfumi hwedu huchionekwa mudzimba dzedu tichivaka dzimba dzakanaka migwagwa yakanaka zvipatara zvakanaka upenyu hwakanaka mhuri dzakanaka izvi zvinoitika chete taunza shanduko